Kif wetkom iktar kmieni ħanala il-programm tal-lum ma' Matteus Grasso. Kif inti Matteus? Thank you ħafna jina tajjeb. Inti tajba u għon? La edinaw, tajbin. Ħajtkellmu fuq ix-xaħam.
Ek u vera, ek, eċitanti l-ħagġa, xaħam aħna dejjem nsebu fin negattiv Eżatt. Memx, hemm xaħam.
Mhux hekk, pozittiv. Mija fil-mija, minn ajru immutu. Ġifieri u qiegħed hemm biex iżomna Sħan, per eżempju, f'jiem ta' kesħa. Dan maġna għandna kieku qegħdin aħna f'xi North Pole. Tajjeb, dak iż-żmien, speċjalment fl-antik, ma tantx kellhom x'jilbsu. Kieku ma kellhom xaħam kienu jmutu. Għax mingħajr ix-xaħam il-ġilda tagħna vera tkun irqiqa. Mhux hekk apparti, m'għandniex m'għandniex qisu riserva, tajjeb, ta' enerġija għall-mumenti li jkollna bżonn. Ma jkollokx love handles u hekk. Ma jkollokx love handles.
Sa ċertu punt hemm il-pożittiv hemm in-negattiv, insomma. Il-ħaġa hi, il-bużilli si, illi rridu, Ħafna nies iridu xaħam. Kieku nistgħu nagħmlu ġisimna plastisin biex xaħam niftfawh post. Imma hawn min għandu ħafna xaħam u xorta ħel, eja najdu mux ħeldi, ma xorta fit, fizikli fit. Eżat, per eżempju, jġu f'muħħi il-wrestlers ta' sumo. Ġifiri, daw kullħat jaf, jew għal-minn ma jafx, u ma naħseb l-iktar nis gbar pala sportivi li jeżistu. Imma għax huma jagħmlu exercise regolari ħafna. U exercise esagerata, eh, ġifieri dawk jagħmlu ma' tliet sigħat erba' kuljum. Stef. Istra. Tgħidli x'għamlu jiġru, lek se tassumi. Jagħmlu wrestling, dak ir-wrestling l-istil tagħhom. Għax huma attivi, fej ix-xaħam tagħhom jiġi storjat u t-tip ta' xaħam huwa differenti minn persuna obeżi illi ma tiċċaqlaqx. Mela hemm saying u tajjeb ħafna nibdew bih bl-Ingliż illi huwa dan, mhux bl-Ingliż bil-Malti ħa ngħidu, aħjar tkun overweight u fit, jiġifieri qed tiċċaqlaq, milli normal weight u ma tiċċaqlaqx. Mela dik hi number one. Għas-saħħa primarjament, weħliet li l-kelma. Għax għad-dehra ovvjament dak huwa suġġett ieħor, imma għas-saħħa number one. Issa, Apparti minn hekk, affarijiet interessanti ħafna wkoll, li jiżdied ix-xaħam mhijiex kwistjoni ta' kemm niekol kaloriji l-aktar, tajjeb, imma minn fejn ġejjin dawk il-kaloriji. Mela biex nivvinta eżempju. Is-saturates u non-saturates? Le. Le. Ma npoġġilek hekk. Jekk hux pereżempju proteini, karboidrati, eċċetera. Mela ra ġejjin. Jekk jiena ħadt platt ta' ġin u ftit kapuljat, tajjeb, illi b'kollox jammontaw għal 1500 kalorija, pereżempju, u nikkumparhom ma' biċċa ċikin, laħam, ħuta mhux ħażin u daqsxejn ħaxix mhux ħażin, illi wkoll huma 1,500 kalorija, kif jinħadmu ġo ġismi, waqt illi l-proteini u l-fiber tal-ħaxix inħadem b'mod iktar effiċjenti, mela ħafna minnu ma ġiex storjat bħala xaħam, Il-karbohydrates, l-għaġin, jekk hux patata, ħafna agħar minn hekk, xi donut, xi deżerta, eċċetera, ħafna minnu jinżamm. Mela għalhekk huwa periklu sa ċertu punt li dak li jkun jiffissa biss fuq il-kaloriji, għax inti il-kwalità tal-ikel hija ħafna iktar importanti minn kemm fih kaloriji l-oġġett. Mela allura Nwaffqek ftit. Li tikollha ġin ħażin? Laqqas xejn, hemm hekk kont se nasal. Mhuwiex il-problema tal-carbohydrates, il-problema hija jekk il-carbohydrates ikunu parti sustanzjali mid-dieta ta' dak li jkun. Jiġifieri ħa nerġa' ngħid l-istess eżempju. Jiena nista' nikol xorta 2,000 kalorija kuljum, imma jekk dawk l-2,000 din darba qed niffukhom l-aktar fuq proteini u fuq xaħmijiet tajbin u bil-wisq anqas fuq il-karboidrati, Hemmhekk ħa nara riżultati anke jekk ma nnaqqas kif qed ngħidu mill-kaloriji li qed niekol b'kollox. Mela dik importanti wkoll. Issa, li aħna anke nidraw nixxarrbu b'ilma kiesaħ, bħal pereżempju ngħumu f'ilma kiesaħ. Jew nieħdu shower. Sabut li għandu ħafna benefiċċju anke għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Għal ħafna. Għal ħafna. Li jagħmlu pereżempju f'ċertu postijiet fl-East illi anke jinżlu jgħumu naf fil-Christmas jew fin-New Year insomma. Dik tajba għas-saħħa u tajba wkoll biex jimmetabolizzalek ix-xaħam. Jiġifieri mhux vera li nieħdu riħ u taqbadna ċ-ċmajjra u bronkite u dawn l-affarijiet. Le, le, le, da, da, da, da, da ħafna. Ħafna myths. Ħafna teoriji, eżatt. Jiġifieri aħna li ta' spiss ngħumu jew nixxarrbu bl-ilma kiesaħ ukoll nisibu li jimmetabolizzha xaħam. Fatt interessanti. Issa, l-eżerċizzju għalfejn huwa daqshekk famuż? Għax jaħraq lix-xaħam biss? Le. Għax apparti li jaħraq ix-xaħam, jgħin lill-ġisem biex jerġa' ma jrabbix xaħam. Jiġifieri, jekk nikkumparaw persuna li tagħmel dieta biss jew li toqgħod attenta x'tiekol biss, Mingħajr eżerċizzju. mingħajr eżerċizzju, ma' persuna li toqgħod attenta tagħżel l-ikel u tagħmel l-eżerċizzju, hemm baħar jikkumbatti. Mhux fid-dehra biss, dak li jkun taraħ iktar toned, aktar għandu enerġija, aktar forsi pożittiv, aktar hyper, il-kelma, Pero anka xi jkun qed jiġri minn ġewwa, l-istorage ħa jkun ħafna anqas meta aħna qegħdin nagħmlu l-exercise apparti l-ikel. Kien hemm xi punti oħrajn, bgħatthomlok ħa nitolbok tara.